Дуслар, барыгызга да сәлам. Без Мин авылда калам проекты белән бүген Кукмара районы Яни авылына кайттык һәм инде әлеге авылның нәкъ үзәгендә. Һәм инде бүгенге безнең героебыз да шундый уңган хуҗабикәләрнең берсе. Ә, Әйдәгез әле аның белән якынрак танышыйк. Менә дуслар Алена үзе. Ә, Алена, син бу авылга ничек килеп эләктең? Ә, Кайда яшәдең? Ни өчен монда яшәргә булдың? Шуның турында сөйләп кит әле. Хәерле көннәр, дуслар, барыгызга дагын. Ә, мин үзем Манзарас авылында туып үскән кыз. Ә, минем опам шушы авылда кияүдә. Опага кунакка килеп инде, мин үзем дә шушы авылда калдым. Легеп калдым. Ә, менә инде безнең өйләнешкәнгә 18 ел. 18 ел түгел. Өйләнешкәнгә безнең 17 ел. Ә, йөри башлаганга инде 20 гә якын. Танышканыңызга 20 ел Әйе, инде. танышканыбызга 20 ел.
Ул бит инде менә синең яшәгән авылың, ул бит инде хәзер Кукмара дидең син, Кукмарага кушылып бетте дип әйттең, дәйме? Анда бит инде барыбер теге шартлар да башкачарак. Бу авылчарак бит инде. Авыр булмадымы менә шунда күченү?
Ничек дип әйтим, мин аны даже сизмәм дә генә алай теге Кукмарадан авылга килдем дигән шикелле сизмәм дә. Чөнки безнең авыл шуның коллективизованный авыл менә бу Янлы авылы инде, дәйме? Бездә бөтен нәрсә дә бар. теге кайбер авылларда бит инде мәсәлән кибеткә дә генә тилмереп торалар иде бездә инде бөтен нәрсә бар аллага шөкер шуңа күрә мин андый теге авырлык сизмәдем ә менә шәһәргә казанга яр чаллы шәһәрләренә барып йөрисезме барып йөрибез әйе кунакка барып йөрибез кунакка гына кунакка гына арып талып кайтасызмы әллә инде эх шушы шәһәрдә яшәсәң иде дип кайтасызмы шәһәр миңа ровно өч көнгә җитә өч көннән соң инде мин шәһәрдән арам шәһәрдән кайтканнан соң яңадан тагын бер кат ял итәргә кирәк миңа шәһәрдә ял итеп кайтканнан соң шуңа күрә шәһәр минем өчен түгел
без менә монда хәзер сыр ясаган өлешне күреп алдык шулай бит Күптән түгел генә сырлар белән шөгыльләнә башладым дидең. Э, ничек башланды бу? Нидән шундый идея килде? Сөйләп кит әле. Э, гомумән, мин үзем э, халыкны тәмле ризыклар белән сөендерергә яратам инде. Мин мин үзем эшлим заказга роллылар, пицца, бургер, открытый пироглар пешерә башладым менә хәй итальянский пироглар инде һәр менә тотындым сырларга э, гомумән шушы ризык буенча кереп киттем инде хәзер гел шуның буенча теге ниндидер бер яңалык кына эзләп торам э, башланды ул шуннан Э, мин э, тоже күптән түгел яза итә башладым э, өстәл әзерләү белән табынга инде һәм анда табын ясаган вакытта инде цветной сырлар булса бик матур була сырны тарелкага ә безнең кукмарада мәсәлән андый цветной сырларны табырга авыр аның өчен генә бит мин калага хәле бара алмыйм шулай бит шуңа күрә Инде мин аны үзем эшләргә булдым. Димәк, өстәл әзерләү өчен генә дип үзең өчен эшли башладың да һәм хәзер инде сату ягына да күчтең. Әйе, әйе. Ә, Ничә сумга менә сырны алып була иде? Менә бу төсле матур сырлар турында сөйләшик әле. Төсле сырларның килосы 1800 дән бара инде. Менә бу берсе күпме тора мәсәлән? Моның берсе бу әле би- әзерләнеп бетмәгән, әзерләнеп беткәч бу где-то 400 граммга кала. Берсе инде. Э, Аны инде төрле кеше төрлечә, кемдер яртылаш ала, кемдер полный ала. Менә шул. Болар инде бөтенесе дә теге э, пищевой краситель дип әйтәбез, шундый бер Болар, ванязлар. э, спе- сырлар өчен махсус красителләргә эшләнгән м, сырлар инде. Ә рецептлары белән социаль челтәрләрдә бүлешәсеңме? Рецептлары белән әлегә бүлешмим. Э, үз- Минем анда э, минем Инстаграмда үземнең сәхифәм бар бит инде. Анда минем берничә төрле сыр рецепты бар. Но алар мондый түгел.

Э, дөресрәге өйдә утырасың ләкин үз эшең белән шөгыльләнәсең шулай бит э, бу бит инде бизнес әйе дип атала э, бу бизнеска ничек килдең
бу бизнеска килгәнче мин кукмара аграр көллиятендә эшләдем иң элек эшләдем повар булып аннан соң эшләдем за столовый булып аннан соң эшләдем мастер булып технологларның мастерлары мин шулай ашыга пешерергә өйрәтә дигән кызларны кызларны егетләрне димә шуннан соң инде мин Өченче бала белән декретка чыкканнан соң, ничектер менә шуша инстаграмда утырганда күреп алдым да аны роллар буенча мастер класс иң беренче үттем инде ашау өлгерү буенча э, роллар буенча мастер класс үттем да ул мине бик яхшы гына үтеп китте ул ролларны имән аңа һаман дагы икенче елга якын эшлим инде аның белән э, һаман дагы спрос күп әле минем уралларга инде хәтта күрше районнарга хәтле килеп алалар э, шуннан соң инде шуннан бер боратлы китте инде менә э, кейтеринг буенча шөгыльләнә башладым инде аннан соң менә аннары хәсырлар буенча кереп китте э, шул ук открытый пироглар бөтенесе бөтенесе менә шул бер боратлы бара инде менә өйгә килеп кергәч иң беренче чиратта матур портретларга күзем төште инде менә сез гаиләгез белән Ә, гаиләдә кемнәр бар? Ничә яшь аларга? Алар ни белән шөгыльләнәләр? Шуның турында сөйләп кит әле безгә. Ә, без ирем белән бергә бүгенге көндә өч бала тәрбияләп ятабыз инде. Ике малай, ә, өченчесе бу кенә кыз туды инде безнең. Ә, олы малай минем үзебезнең шушында аграр көллияттә укый. Быел укырга керде, тугызны бетереп инде. Ә, кечкенәсе җиденче класста укый мәктәптә. Ә инде уртанчысы була инде. Ә кечкенәсе кыз инде Ансади балалар бакчасында. Ә, аларның шуның хәтле нәрсә белән шөгыльләнәләр дигән сорауга мин нәрсә дип әйтим, нәрсә белән определенный бер нәрсә белән шөгыльләнгәннәрен әйтә алмыйм алай ничектер инде. Ә, менә мәсәлән, минем үзем шикелле алар даган ниндидер бер яңалык эзләп торалар тоже мин үзем тоже э, гел яңалык яратам инде гел нәрсәдер яңа эш башларга тырышып торам алар дагы шулай ук э, ниндидер э, тегендә барып карыйлар монда барып карыйлар әлегә үзләренекен таба алмыйлар әле иреңнең дә синең монда үз эше бар шулай бит ул нәрсә белән шөгыльләнә әйе минем ирем дә үз эше белән Ул инде шиномонтаж белән башлаган яшен. Хәзер менә машина юуны җиһазландырдык инде. Автомойка һәм инде машинаны шулай ук ремонтлыйда гына әле ул машиналарны.
Менә балалар өчен бу авылда мәктәпләр, балалар бакчасы Нинди дәрәҗәдә? Яхшымы, сез канәгатьме? Ә, бездә гомумән бөтен нәрсә дә яңача эшләнгән. Без авылда торсак та шәһәрдә яшәгән шикелле яшибез, Аллага шөкер. Ә, әйткәнемчә, менә үзебез колледж территориясендә торган шикелле торабыз. Колледжга терәп торабыз, әмма колледж полностью яңа э, оборудованиелар белән яңа итеп эшләнгән. Мин үзем дә шунда эшләп чыккан идем. Э, хаман сайын яңалыкка омтылып торалар алар дагын инде мәктәптә дә шулай ук менә хаман э, сайын мәктәптен дә генә яңартып торалар балалар бакчасында шулай ук яңарак кына әле безнең ремонт булып үтте э, барысы белән дә бик канәгать менә әйткәнемчә инде шәһәрдә яшәгән төсле яшибез авылда яшәсәк тә менә авылыгызда яшьләр күпме Әйе, безнең авылда яшьләр күп. Безнең инде вахит колхозы бит инде, вахит колхозы бай колхоз безнең. Э, Бездә даже э, колхозда эшләүче яшьләр дигән бик күп. Һәм инде колхозда гына түгел, менә шулай колледжда, мәктәптә, мәктәптә, колледжда булгач инде анда дагын эшләүчеләр дә күп инде. Шуңа күрә э, эшсезләр бездә эз. дип әйтергә кирәк. Димәк, инде мин авылда калам проекты өчен тапшыру өчен монда геройларны рәхәтләнеп кайтып төшереп булашлай бит. Әйе, монда кайтып сез атна саен дә төшерә аласыз.
Кейтеринг белән шөгыльләнәм дисәң, менә бу кейтеринг кайсы якларга актуальрәк дип сорыйм әле. Менә авылда бит инде андый бер юк кешенән өстәл әзерләтү дигән. Ул бит инде безнең теге татар кешесенең холкында, характерында калган әйбер, традициясе үзебез эшлибез, үзебез пешерәбез. Менә ничек бара ул? Ничек бу бизнес чәчәк ата? Әйтмәсем, авыл җирендә юк дип әйтмәсем. Хәзер инде авыл халкы дагын менә шәһәрчә яшәргә тырыша. Авылда яши торган халык тагын хәзер төрлесе бар, конечно, инде. Авылда яши торган халык тагын ул бит инде менә Э, мәсәлән үзеңнең туган көнеңә генә генә дә генә өстәл әзерләргә син көне буе йөгерәсең йөгерәсең дә кич белән кунаклар килешкән инде син авырып талып утырасың инде синең анда уже бернинди теге настроең калмый инде әйме Ә, шуңа күрә, ә, минемчә инде ул менә кайдадыр заказ биреп, ә, ризык ясату, ул иң беренче үзеңне үзең ярату дигән сүз. Ә, шуңа күрә менә ә, теге авыл халкы алай итеп эшләми дигән белән мин килешмим. Ә, бүгенге көндә авыл халкы да, авылда дагын үзен үзе яратучылар бик күп. Ә, инде миндә шулай ук теге татар ашлары да бар, бәдиясе, бәлеше, заказлар бик күп килеп тора авылдан да районнан да шулай күрше районнарга да бар минем инде заказларым бара сезнең менә бу китер монда алып барып бирү әйе алып барып бирү ә, ким дигәндә ничә сумга кетеринкка заказ биреп була
ким дигәндә бер мең җиде йөз сумлыклар да бар бу бер кешегә бер кеше юк мин алай итеп кеше саны белән эшләмим мәсәлән мәсәлән бутерброд инде бутербродның мәсәлән ун штугы Э, бир миң бир жүз например бир түрле бутербродның он штугы бир миң бир жүз инде менә шул он штуктан бара инде он штуктан да ким итеп заказ биреп булмый инде бар шулай ук җиде йөз сигез йөз сумга әйберләр дигән ә иң күбе ничә кешелек өстәл әзерләгәнең булды э, бүгенге көнгә хәтлек иң күбе э, егерме ике кеше белән өстәл әзерләгән идем менә бу егерме ике кешелек өстәл әзерләү өчен күп вакыт кирәк мин аңа ике көн әзерләндем инде теге бозылмый торган рәвеше Бөтен торган ризыкларны ник эчтәнрәк әзерләргә тырыштым инде, анда э, турап куя сәйвләрен турап куеп инде менә шул ике көн вакытын алды. Һәм менә шул 22 кешегә ничә сумма чыкты? 22 кешегә ул где-то 35 мең тирәсенә чыкты ул вакытта. Һәм сиңа калган өлеше күпме булды? Ам, Чиста. Миңа калган өлеше 15 тирәседер, 15 мең җиде.
Димәк, авылда яшәп көненә 15 тирәсе акча эшләп, 15 мең тирәсе акча эшләп була. Эшләп була, иә, әгәр дәген инде көндәлек шулай эшең булса, була эшләргә. Димәк, инде монда тырышлык, шулай бит теләк һәм талант кирәктер миңа калса.
Теләк, иң беренче теләк кирәк.